icho ndicho ndicho icho hanzi bhuru rinorima vakadzi nasekuru wekunojibva manje sekuru mungarime vakadzi here musina musina musina tractor here handi tractor yenyu yakadai here sekuru mune kakadai ka sekuru eh? sekuru mungagoripa sei manje ndosaka mbuya vakatizaka mukada vagarisa barika vakati a ah, ndinonoita ichi ndichitamba vanouya kune matrakta chai chanorima ka anoplawa kudai kuplawa not izvaizvari haende deep sekuti unoda gejo rino trakta inosati gejo ridzike ridzike nochiritambira pamusoro panhingi sefe sekuru aiwa sekuru chinjai trakta sekuru aiwa chinjai trakta sekuru indamandidenha kudai kuti nditaure chokwadi sekuru mbuya vakaramba kuti handidzoke ndokuti uku eh, isurface chete eh, tinotopinda netractor kudzika chaipo chaipo tozopinda nerom tozopinda neripa tichitsemura kudai tichitsemura kudai notimi aka sekuru kangaite basa iro here sekuru ha nyaya yewestudi sekuru inyaya yakapera kudhara iyo mumakotsi waigoing back to zvakapera kudhara kumakotsi and then secondly thirdly nyaya yekuti mombe 4000 mombe ndikadzwa nekupi I've never had mombe 4000. I'm a great farmer sekuru. Why don't you come? Moona zvandiri kuita. The farm is a resort in a sense of chibaga uku takarima and everything. Samkati mombe mbudzi 25 sekuru aiwa. You always think of small sekuru nekuti apa ka sekuru eh mbudzi here mozoti mbudzi here ndemabhuruka iri nemabramani ndine mabhurama nematuli nemabhorani manje kana muchitamba makadai sekuru muchitakura makadai sekuru zvinonesa sekuru apa sekuru apa pachinjika apa sekuru ndo pari kukukuvadzai self esteem yenyu icho ndicho ndicho icho bhuru rinorima icho ndicho ndicho icho hanzi bhuru rinorima vakadzi nasekuru wekunojibva manje sekuru mungarime vakadzi here musina musina musina tractor here handi tractor yenyu yakadai here sekuru mune kakadai ka sekuru eh? sekuru mungagorima sei manje ndosaka mbuya vakatizaka mukada vagarisa barika vakati ah ndinonoita ichii ndichitamba vanouya kune matractor chaicho anorimaka anopulawa kudai kupulawa not izva izva ari aende deep sekuru unoda gejo rino otiratidza kuti gejo ridzike ridzike nochirichitambira pamusoro panenge surface sekuru aiwa sekuru chinjai tractor sekuru aiwa chinjai tractor sekuru inde amandidenha kudai kuti nditaure chokwadi sekuru mbuya wakaramba kuti handidzoke nokuti uku eh, isurface chete tinotopinda netractor kudzika chaipo chaipo tozopinda neromo tozopinda neripa tichitsemura kudai tichitsemura kudai not imi aka sekuru kangaite basa iro here sekuru ha nyaya yewestwood sekuru inyaya yakapera kudhara iyo mumakotsi why are you going back to zvinhu zvakapera kudhara kumakotsi and then secondly thirdly nyaya yekuti mombe 4000 sekuru 4000 mombe ndingaziva nekupi i've never had mombe 4000 i'm a great farmer sekuru why don't you come moona zvandiri kuita The farm, it's a resort in a essence of Chibaga, Takarima and everything. Some got Mumbe, Mbuti 25 Sekuraiwa. You always think of small Sekuru Nekuti Apaka Sekuru. Every Mbudzere, most of it Mbudzere, Nema Buruka, Nema Brahman, Nema Brahman, Nema Tuli, Nema Boran. Manje kana muchitamba makadai sekuru, muchitakura makadai sekuru, zvinonetsa sekuru. Apa sekuru apa pachinjika apa sekuru. Ndipo pari kukukuvadza self esteem yenyu. Icho ndicho ndicho icho bhuru rinorimba.